Hawnhekk qegħdin ehm, nitkellmu eh, x'opportunitajiet għandek jekk inti ssib ruħek eh, f'sitwazzjoni fejn l-istorja tal-kontribuzzjoni tiegħek għandha ċertu vojt fiha. Ġifieri, ġifieri li jekk inti biex jekk inti nħudu eżempju jekk inti twilid fin-1962 fit-62 inti jkollok perjodu ta' kontribuzzjoni ta' 40 sena. Però jista' jkun li għal xi raġunijiet jkunu xi jkunu li għandhom x'jaqsmu ma' ċirkostanzi personali tiegħek, Inti ma rnexxilekx takkumula dawn l-40 sena, anke jekk ikollok il-credits, ma rnexxilekx takkumula, akkumulajt 35, qed nuża eżempju hawn. Fir-riforma li saret fl-2015 u hekk kif konna din naslu għal 2015, din kienet waħda mill-sitwazzjonijiet li min kien involut fir-riforma Kien jemmen li għandha titbiddel is-sistema fejn persuna tingħata l-opportunità biex tagħmel tajjeb fejn jeżisti dal-vojt fl-istorja tagħha. U ddaħħlu żewġ skemi li qed taraw hawnhekk warajja fuq il-bord. U se nagħti daqsxejn ta' spjegazzjoni kif dawn l-iskemi wieħed jista' jagħmel użu użu minnhom. L-ewwel skema hija indirizzata għal kemm min jaħdem, għal kemm min hu self-employed, jiġifieri jaħdem għal rasu, u għal kemm min id-dħul tiegħu jidħol minn imgħax jew interessi minn fuq kapital, investimenti, renta, whatever. Persuna li jikkwalifika għal dis-sistema jrid ikun għadu qed jaħdem fid-dinja tax-xogħol. Ġifieri, hekk inti għalaqt, irtirajt u m'għadekx taħdem, ma tistax tagħmel użu minn din l-iskema. Trid tkun għadek attiv fid-dinja tax-xogħol. U l-iskema ttik li meta inti tasal tal-età ta' 59, 59, 59, bejn l-età ta' 59 sa 65 sena, all right, inti tista' tista' timla ħames snin mill-istorja mill-vojt li għandek fl-istorja kontributorja tiegħek. U dawk il-ħames snin jistgħu jkunu Any five years, jista' jkunu kwalunke, kwalunke sena f'dik l-istorja, ġifieri setgħu jkunu fl-ewwel ħames snin ta' ħajtek, pereżempju, jew matul l-erbgħin sena. So għandek, għandek, għandek dik l-opportunità. It-tieni skema hija indirizzata lejn persuni li huma self-employed, jiġifieri dawk li jaħdmu għal rashom, u hawnhekk hemm dik il-persuna tista' tħallas l-aħħar ħames snin minn mindu hi tirtira. All right? Jiġifieri mindu persuna li hija self-employed tirtira, dejjem meta ngħidu tirtira fis-statutory retirement age tagħha ta' meta għandha tirtira, tista' tħallas l-aħħar ħames snin. Importanti ħafna, tista' tagħmel hekk biss jekk tkun iddikjarat id-dħul ta' dawk il-ħames snin mal-Kummissarju tat-Taxxa, mal-Kummissarju tat-Taxxa. Issa, kemm għall-iskema one u kemm għat-tieni skema, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali joffrilek l-opportunità li tagħmel valwazzjoni tentattiva ta' kemm sa tiswielek ta' kemm sa tiswielek biex inti tagħmel użu minn din l-iskema. U aħna nirrikomandaw li qabel ma tiddeċiedi Issaqsi d-Dipartiment tas-Sikurtà Soċjali biex jagħmililek din il-valwazzjoni tentattiva. Għalfejn? Għax jista' jkun il-każ, jiddependi, jiddependi ta' meta snin huma, jista' jkun il-każ li l-ammont li sa tħallas biex tagħmel tajjeb għal dawk il-ħames snin, jista' jkun iżjed mill-ammont ta' pensjoni li dħul mill-pensjoni li sa tuħu wara li tiġi wara li jkun sar dak il-mili tal-gaps. Mela huwa importanti ħafna din il-faċilità teżisti, hija bla ħlas, tistgħu tmorru online fil-Dipartiment tas-Sikurtà Soċjali fis-sit tagħhom jew f'xi wieħed mill- mill-offiċini fid-distretti u saqsu għal dak it-tentattiv, għal dak il-valwazzjoni tentattiva. Hawnhekk wasalna fl-aħħar ta' din il-mixja, kellna 18 il-programm fuq is-sistema tal-pensjoni, provajna mmissu ma' l-elementi tas-sistema, x'qed tipprova tagħmel, kif l-evoluzzjoni li saret matul is-snin, fejn qegħdin illum u kif fejn qegħdin illum jista' jaffettwa lilek, lill-familja tiegħek biex inti tkun f'pożizzjoni li jkollok jkollok irtirar irtirar fejn tilħaq il-ħajja li tixtieq. Se nkunu fil-futur qrib nagħmlu numru oħra ta' dawn il-videos, għandna tentatti għandna għandna bħalissa għaddejjin qegħdin naħdmu mal-Bank Ċentrali ta' Malta fejn qegħdin nagħmlu sensiela ta' videos, Did-darba mhux fuq il-pensjonijiet, però did-darba fuq l-immaniġġjar tal-flus. U se nkunu qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' materjal biex inkunu nistgħu nispjegaw kemm jista' jkun b'mod faċli biex ngħid hekk fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kapaċità finanzjarja tiegħek.